Fel rhan o Ŵyl Haf Dysgwyr Dwyfor 2020, roedd 'na gystadleuaeth ysgrifennu cerdd i godi calon. Ifor ap Glyn oedd y beirniad, a dyma be oedd gynno fo i ddeud am bob un o'r cystadleuwyr. Roedd 'na naw o bobl yn y gystadleuaeth i gyd, Aderyn Ddu, BEC, Cadnant, Carreg, Gobaith, Iestyn, Jaco, Pysgod Hunanynysu a'r Bardd Hapus. Dyma be oedd gan Ifor i ddeud am eich gwaith.
Wel, cerdd i godi calon oedd y testyn, ac mi gafwyd naw o gynigion. A mae'n braf gen i ddeud fod safon y Gymraeg yn reit dda gyn bob. Wel, i ddeud gair neu ddau am bob un o'r ymgeiswyr, uh, Tri o limrigau gathon ni gan y bardd hapus. Yy, limrigau digon smala am Martin Croydon, ond yna ffodus ddim yn dilyn patrwm arferol mesur y limrig. Yy, y bardd nesa, Carreg, yy, Pennill, yy, eto digon smala gyn Carreg am y penbwl oedd yn gallu siarad. Os dyn ni symud ymlaen wedyn at gobaith, roedd gobaith yn gofyn cwestiwn digon athronyddol, sef, wel, neu'n dweud, uh, wneud gosodiad digon athronyddol, mae gen i gath, neu ai'r gath sy'n berchen arna fi. Hmm, trafodwch. Jacko, wedyn, uh, yn gwneud defnydd effeithiol o ail adrodd wrth um, ail adrodd y lein mi nes i wenu, dwi'n gwenu. Um, ond digon dymunol ond heb gydio, heb gydio yno fi oedd y gerdd yma. Cadnant wedyn yn cymharu dod allan o'r cyfnod clo yn cymharu hynny hefo gloyn byw yn dod allan o'r chwiler oedd yn ddelwedd hyfryd iawn ond angen falle crynhoi mwy ar weddill y gerdd o gwmpas y ddelwedd ganolog honno. Iestyn, wedyn, wyt ti'n cofio siop tan grisiau? Dechrau 'na ddawel iawn, yn llwyddo i ail-greu naws siop hen ffasiwn a wneud hynny yn effeithiol iawn, ond colli ffordd ychydig wedyn o'n i'n teimlo. Pwy sgynnon ni nesa? Pysgod hunan ynysu. Petai 'na whopper am yr um, thig enw, mwya dyfeisgar, dwi'n siŵr bod y pysgod hunan yn ysu yn agos iawn at y brig. Ffrwd ymwybyddiaeth sydd gan pysgod hunan ysu yn, yn ei gerdd o, neu yn ei cherdd hi. Um, Mae'r awdur yma yn gallu llunio uh, monolog mewn ffordd, Monolog digon digyswllt yn cyfleu am wn i sut mae bywyd yn dechrau to torri lawr mewn i ddarnau bach ar wahân. Ond mae'r diwedd, uh, o bosib, fel bywyd dan glo, yn mynd ychydig yn fflat. Uh, cerdd Mae'r gerdd nesa, doedd 'na ddim ffugenw arno fo, oedd y bardd yma heb gynnig ffugenw, yym, ond roedd cerdd eitha cryno oedd yn hefo ambell linell drawiadol, um, ond o'n i'n teimlo oedd heb gweit wedi crisialu be oedd gyda fo neu gynnu hi i ddeud, ond yn agos iawn at y brig, felly dal ati. Ond mae'n un gerdd ar ôl, cerdd uh, bi ec. A cerdd syml, uh, falle ddim y gerdd fwyaf uchelgeisiol yn y gystadleuaeth, ond mae bi ec wedi llwyddo i, i ddeud i ddeud uh, yn, digon, yn digon syml, hefo digon o ffresni i gadw diddordeb um, y sawl sy'n gwrando ar y gerdd. Er enghraifft, tasgu yn y pwll, plu, glub, du, ac yn y blaen. Beth bynnag, lle bod fi'n sboilio fo, mi gewch chi glywed y gerdd yn y man. Dwi'n falch iawn o ddeud mae BEC, neu BEC, sydd yn hawlio'r wobr. Llongyfarchiadau. Bore yma, mae'r byd yn rhyfedd, ond mae'r aderyn du yn hapus. Bwyta gellygan, tasgu yn y pwll, ysgwyd ei blu du gwlyb, canu am ddim reswm. dim ond am lawenydd o fod yma y bore yma. Byddwch fel y deryn du a chanu y bore yma.